ya SABC Limpopo uri na i aligner hani na Phalaphala FM Royal Heritage Festival. No, nda ri a levhuwa Thiko um ndi mathabang. I think first of all let me start by saying ro ro shudufhadzwa because today we not just alone as Phalaphala FM um and we are not just with our partners.

vhu tshimbidza mushumo rine ri vhavenḓa ro vha vhavenḓa ri ḓo ḓi dzula ri vhavenḓa ndi zwine ra vha vhavenḓa ngazwo muvenḓa ndi mubiko na ive ive lavhe bva muvenḓa a sala ndi wa nyatupikura nga nṱha vha dzhenise mino i ḓo na lukana ya sala ngomu ndi nowa ya fulufulu a i dini Hone a ri tendi vhana vha tshi tambela tsini nayo. Ngani? Ngauri vha ḓo hangwa vha i hasha nga mavu ya vha huvhadza. Kha vhuṱambo vhuṅwe na vhuṅwe, musi ri tshi takusa vhamusanda kana vho thovhela, hu vha na zwifhungaṅwando. Zwino tshifhungaṅwando tsha Vho Gole Mphaphuli, thovhela wa ḽoṱhe ḽa Mphaphuli, Ndi nṋe Ntshavheni Russell Mashike Tsheta Ngolombatata Mahambaitwa Kudzei Kalakata Vha Musanda Vho Mbengeni Cock and Cock Thanda ḽa Musimbiri Vho Pfene Vho Gwete Tshomi ya Vhana The Veteran Munyai Mukalanga Mukukulume Wa Ḽoṱhe Ḽa Afrika. Zwine nda khou humbela zwone ndi uri ri ḓo luvha lwa u thoma, ra luvha lwa vhuvhili, ra luvha lwa vhuraru nda kona u gonya mukhondweni ni mutuka.

eh, mushumo o no nga hoyu noni eh, u tshi khou farwa fhano zwo no vha na miṅwaha wo lingedza u takuwa makhuwani ha zwi- zwi- ha- ndi hayani fhano eh, khoyu henefha wo dzula fhano fhedziha thovhele vha ḓipfa hani mushumo hoyu muhululu ngo to rali eh, une wa vha na ḓivhazwakale yavhuḓi nga maanḓa u mona na shango ḽoṱhe ḽa afurika tshipembe eh, u ya nga evo madikana vha fhindula ngawo musi dj sha tshi khou amba navho uri kha ḓikiṱa lingafha vha ḽi vhambedza na lifhio vha dzungudza ṱhoho vha ri a huna ḓikiṱa kheḽi mavuni yavho Vha ḓipfa hani u ḓiwana vha vhone vhane zwi khou itea mavuni avho? Mushumo mungafhi?
Arali hu na thovhele ane a vha uri o takalesa ndi Vho Thovhele Vho Mphaphuli. U tshi khou lavhelesa miṅwaha ya fumi na na muthihi wa wana heḽi ḓikiṱa ḽi tshi khou ḓi ya phanḓa na u ita maḓembe. Vho lavhelesa henefha kha, kha lontshi yeneyi, u a kona u zwi vhona uri vhathu vhashu vha fhano vhembe vho takala vhukuma. Vha nga vho ṱhavhelwa injection ya dakalo. Zwino ri ḓi tama u wana hezwi zwithu zwi tshi khou ḓi endelela, zwi tshi ya phanḓa, zwi tshi khou ḓi tikwa na nga maṅwe masia. U takaliwa hu khou takaliwa thovhele na u ḓiwa hu khou ḓiwa nga vho no bva henefho hune vha bva hone. Fhedziha vhadzulapo vhavho, vhalanda vhavho, musi hu na bepha ḽo no nga heḽi, vha vhuyelwa nga nḓila-ḓe? Ee, vha ḓo zwi lavhelesa uri hafha ri na dzihodela, ri na dzi lodge. Hedzi dzi lodge ndi fhulufhela uri nga hoyo ṅwedzi wa September dzi vha dzo ḓala, zwa sumbedza uri hu na vhane vha khou vhuyelwa. Eh, vha ḓo zwi yelela uri musi hu tshi khou dzudzanyiwa heḽi bephe hu na vhathu vhanzhi vhane vha ḓo wanala vha tshi khou fara fhaḽa na fhaḽa vhaṅwe vha khou khura fhaḽa eh, hu na vha security vhane vha ḓo vha vha tshi khou linda na vhone vha na zwiṱukuṱuku zwine vha ḓo ḓivha vha khou zwi wana ri sa hangwi na vhane vha ḓo vha tshi khou rengisa henefho kha ḽeḽo ḓikiṱa zwi amba uri vho nyamasindi na vho nyamukamaḓi hu na mbuyelo ine vha ḓo i wana mavhengele ashu enea ane ra khou a vhona vhathu hezwi vho ḓala hafhanoni vha ḓovha vha tshi khou ḓi dzhena vhaṅwe vha khou ṱoḓa u ṱuwa na zwifuko zwine vha ḓo ri hai ro zwi renga ri ri ri venḓa zwino u wana u tshi tea u livhuwa phalaphala eh, na havha vha royal uri nga hetsho tshifhinga eh, muṅwe na muṅwe o vha tshi khou ḓi tama u ḓiwana a fhano venḓa and zwi ita uri na havhaḽa vha vha sa ḓivhi venḓa nga hetsho tshifhinga na vhone vha ḓiwane vha fhano venḓa ndi vhanzhi vhane vha vhuyelwa nga vha vhuyelwa nga heḽi ḓikiṱa ndi ndi kezo ri khou livhuwa nga maanḓa eh, thovhele a ri ṱanganee nga dzi 13 kezo ri khou livhuwa ri khou livhuwa zwino vho no amba nga u vhuyelwa ha mavhengele um na hanefha dzi hodelani wa tou dzhena fhala kha booking com zwino hoṱhe dzi soko ri fully booked eh, yeah. ri na kha na airbnb nda dzhena zwino fully booked, fully booked. ṱhohoyanḓou yoṱhe ndo bva nayo kha ṅwe nga vho dzi 14 ndi nga wana mbudzulo thi hai a zwi nga dzi 15 ah, ah, ya ah, nga dzi 15 a 16 nga ngei ni ngori a ri kho a ri kho ima zwavhuḓi vhuḓi a ri tsha ima ubva zwino a u no hana u no hana fhedzi kha ri nambeli dzhena ngei thulamela thi eh ri pfo ri vhone eli ḓikiṱa vha ḽi vhona vhona nga nḓila ḓe Ndi khou tou ya kha mianga hafha vhathu vhashu. Ee, Vho Meya ndi Vho Sara Rambuḓa, Vho Rambuḓa ri khou vha ṱanganedza. Kha vha fungeliwe maiki mubveledzi kha vha a thi a vha zwi ḓivhi vho hezwi zwithu a vha shumi nga zwo vha wana wo fungiwa u kha pfudi ya ee ni khou zwi vhona
ri khou vha ṱanganedza ndi khou livhuwa Muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Fhedzi zwi vha fara hani bepha iḽi ḽihulu nga u rali ḽi tshi khou fariwa hafha kha masipala wavho? Riṋe sa Masipala wa Thulamela, masipala onoyu wavho masipala muhuluhulu une musi bepha heḽi ḽi tshi khou fariwa khawo ri khou pfa ro takala nga maanḓa ende ri a zwi vhona na nga vhadzulapo vhashu. O ri vha vha vho takala. Hoyu mushumo vha u funa nga maanḓa. Vha tou lavhelesa ṋamusi hafha zwe zwe nda dzulisa zwone. Khona dzoṱhe ndi vhathu vho tou ḓaho u ṱalela zwine Phalaphala na vha Royal Heritage vha khou zwi ita ṋamusi.
Vha ri mini nga vha tshi amba na vhathu, vho meara, vhane vha ḓo dzhenela mushumo hoyu wa bepha iḽi ḽihulwane nga maanḓa? Ee, ngauri a hu sokou ambiwa nga heḽi bepha ha sokou pfhi hu khou iwa Ṱhohoyanḓou. Hu fanela u ambiwa Ṱhohoyanḓou hu tshi ambiwa nga masipala wa Thulamela. Mimapa i tshi sedza hune bepha ḽa khou itwa hone i fanela u vha i tshi khou amba na nga masipala wa Thulamela. Vha ri mini mulaedza wa ndeme kha vhathu vha no ḓo dzhenela hoyu mushumo sa masipala wa Thulamela u tshi khou lavhelesa vhukhamusi na ndugiselo dzavho sa masipala ri tshi khou lugisela hoyu mushumo? Ngori Eh, a ri lugise ri roṱhe sa phalaphala fm royal heritage festival vha tshiimiswa tsha ndeme nga maanḓa eh, zwi khou itea henefha eh, na vhone kha masipala wavho miara vha a zwi ḓivha muhashi na vhathetshelesi vha phalaphala fm uri musi vha tshi dzudzanya hoyu mushumo tshifhinga tshoṱhe vha ya ḓa nga hangeini dziofisini dzashu vha amba na riṋe zwine riṋe ra kona u vha thusa ngazwo ra vha thusa musi hu na maḓaka vha zwi vhona ri a ḓa ra vha khurela ngo to ralo fhedzi ṋaṅwaha ndi khou vhona uri ḓaka ḽi nga si vhe hone ngori ḽa ḽo ḽa ḽo hula nga tshifhinga hetshiḽa tsha musi ro ima ri si khou shuma hoyunoni mushumo fhedzi kha vhadzulapo vhashu vhane vhoṱhe na vhane vha ḓo vha vha khou bva kule vha tshi ḓa fhano thulamela vha khou vhona Thulamela ndi fhethu ha mulalo, ndi fhethu hune zwifhaṱo zwashu zwo dzula nga nḓila ine musi vha tshi ya khazwo vha ḓo wana zwo, zwo, zwo naka nga maanḓa. U tshi khou ri, Vhuḓifari havho. Ri ḓo takalela uri kha vha sie vhupo hashu ho naka sa vhune vha ḓo vha vho vhu wonisa zwone. Vhadzulapo vhashu kha vha sale vho takala. Hu si na vho huvhadziwaho nga zwifhio na zwifhio, vhugevhenga ri khou vhu ri khou ri vhu songo vha hone musi ri tshi khou tshimbidza hoyunoni mushumo washu wa bepfa ḽashu u itela uri na vhane vha bva kule vha dovhe habe vha wane tshifhinga tsha uri vha hu tame vha vhuye nga u tou ralo. A. Fhedzi vhunzhi ha vhathu vhane vha ḓa kha heḽi bepha ndi vhathu vhane vha bva hanefha Thulamela. Ee, ndi zwone, vha ḓa vha ḓiphiṋa, vha vha vho renga dzithikhithi. Fhedzi vhone vhaṋe vha vhuyelwa nga mini nga heḽi ḓikiṱa? Riṋe zwine ra vhuyeliwa ngazwo, muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, hezwi heḽi bepha ḽo ḓa, vha tshi khou vhona vhathu vho ḓala nga u rali, vha khou sia masheleni. Hafha kha masipala washu, vhoramabindu vhashu vha khou sala vho fara. Dzihodela hedzi dzi ḓo vha dzo ḓala dzoṱhe hu si na na, na, kha ni tou ri hu si na na vhupfelo ha mare. Zwino hezwo zwi ita uri masipala u takuwe. E, heḽi bepha ḽa vho muhashi ḽi khou ita uri Heḽi bono ḽashu ḽa uri Thulamela i khou tea u vha sithi ḽi tou vhonala ḽi tshi khou ya phanḓa ngauri u u ḓadza havho vhathu nga u rali zwi dovha zwa ṱuṱuwedza riṋe hoḽa muhasho washu wa Local Economic Development kha masipala ri vha ri tshi khou sedza uri ndi ngafhi hune ra nga u bveledzisa uri hu kone u kunga vhathu. Ngauri musi vhathu vho ḓa, vha ḓo ṱoḓa zwine zwa tea uri zwi vha mvumvuse vha hanefha kha Masipala washu wa Thulamela. Nṋe ndi musanda wa Musanda Foundation. Ri khou ḓa kha vhone live ri hafha Ṱhohoyanḓou Mutsindo Mall hune ṋamusi ndi ḓuvha ḽihulwane nga maanḓa. Ndi Phalaphala FM Royal Heritage Festival Launch 2025 hune ri khou ḓa ri tshi khou zwi vhona uri hoyu ndi mushumo muhulwane une ndi mushumo une wa khou kona u bveledzisa lushaka lwa vhoriṋe vhoramabindu vha ḓo swika hune vha vhuyelwa na vhunzhi ha vhathu vhane vha nga vha vha na vha na madzulo ane vhathu vha nga swika hune vha dzula khao ḽa ndeme ndi ḽa uri ri khou dovha ra ri kha vhaswa vha vhoriṋe hezwi ni muswa ni a ḓifara zwavhuḓi na ḓiṱhogomela na ḓifara zwavhuḓi na ḓitsireledza na ḓifara zwavhuḓi na dovha na humbula uri ni muthu wa ndeme vhutshiloni ndi zwa ndeme uri ri tea u ḓifara zwavhuḓi na dovha na vha na ṱhonifho ngauri ṱhonifho ndi ya ndeme ṱhonifho ya kona u bveledzisa muthu ṱhonifho ya kona u ita uri muthu avhe muthu wa khwine ri dovha ra ri kha vhana vha vho riṋe u sikale nda ni khou thoma with your trial exams ri khou ṱoḓa uri hoyu ṅwaha ri khou ṱoḓa u ita history hafha limpopo ri khou ṱoḓa u ita history hafha vhembe ya uri hu vhe na dzi results dzine a dzi thu vhuya dza vha hone afurika tshipembe ya uri hu vhe na dzi results dzine dza sumba uri ndi kone u fara direction yone direction yo dzhia responsibility muthu a ḓibveledzisa muthu a ḓiita muthu wa khwine nṋe ro takala a hu no sala 2025 ri ya damuni ri khou ya damuni ma ndi grande ma ri khou ya damuni ma ri khou ḓiphina damuni ma vha ḓo vha pfana vhaimbi ndi tshi ṱuwa vha zwo
wa royal heritage ni shandukani ne sengani kezo kezo kezo Zwa kezo Ah, a vha khou pfala mani e tshiaphula etshi tshimbili zwino ndi khou tea u tou vha ndo sokou ima kana ndi a dzula nda amba atanu ima Okay.
mafhungo ayo a khou ṱoḓa no tou ima Alright, Yeah.
alright. ya vhone sengani ḽo thabama ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya dziorobo ndi khou livhuwa nga maanḓa kha vha ḓo femisa zwine zwa khou femisa zwone
ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi khou livhuwa nga maanḓa thiko na shandu um ndi dovha hafhu ndi livhuwe na um mudzimu wo ri konisaho uri ri vhe hafha rose na i miṅwaha ya 11 yoṱhe ndi sathu ya kule kha vha ri ndi ri vhane vhanga nda u ya ndovhona a ri luvhe khunyu buka ḽi sina mutshila ndau ya ndoka
ya shandu eh, u swikela zwino hafha he ra ima hone ro vha ro vula eh, dzi early bird ni ngari u swikela zwino ni khou fushea zwi khou takadza afha he ra ima hone ri khou lavhelesa thengiso ya early bird ya no early bird yo ita bede nga maanḓa yo tshimbila ya fhufha si bede ndi tshinoni yo fly yo ḓifha nga maanḓa yo ita zwine bird ya yo ita zwone ri khou ḓi ri khou ḓi ri khou pfha uri ngoho zwa vhukuma kuma tomba ngoho eh hoyo ṅwaha ro vhona zwihulu nga maanḓa ri khou tenda uri na ṋamusi musi ri tshi bvisa line up zwi ḓo tou ralo nda uya ndoni fhedzi ri tshi khou sedza heneyo line up mufuda wa vho ramuzika vhane vha vha hone ndi ndi vho nnyi ndi ndi thi khou ḓo ri ni ambe madzina fhedzi ndi vhathu ḓe ndi muzika ḓe eh

Ri tshi vho ṱharamudza zwithu ri na hafha hu khou itea mini, ndi bepha-ḓe nahone ndi ngani ro swikela kha bepha ḽeneḽo? Ee, ha ni tshi kwama nga family na ni tsha ni lumelise mufumakadzi wanga na vhananga ngei ha nwa thi vha khou vhona kha mavhonakule avha ndi ni funa badi. Zwino mafhungo aya a family ndi a uri ro vhona uri zwo tea uri ri vhe na mushumo une wa ṱanganya miṱa, vhana na vhone vha vhe phathi yazwo, vhabebi na vhone vha ḓe vha pfhe vho dzi got. dzi gospel artist dzi tshi khou imba vhana vha ḓo vha na miswinki vha ḓo vha khou pendwa zwifhaṱuwo ngo ralo ngo ralo na mabopi a ḓo vha a hone vha khou dzhiwa na zwinepe na dzi bra area dzi ḓo vha dzi hone so it's a family day khou encourager miṱa uri ḓe ivhe tshithu tshithihi vhukhotsi vhana vhomakhulu na vhaḓulu waya waya okay ndo vhona thikhithi hanefho kha family day dzi tshi toka ndi 250 muthu muthihi yes. ndi muthu muthihi muṅwe na muṅwe ane u khou na vhana vha khou badela 250 kana zwi ḓo vha zwi khou tou tshimbila tshimbila nga nḓila ḓe ndi 250 mara vhana vhaṱuku i think ndi 13 and under if i'm not mistaken 13 and under a vha badeli vha dzhena mahala ri tshi khou ṱuṱuwedza mini uri vha kone u ḓa na vhabebi vhavho vhabebi vho vhone vho no badela ehe thi ri funa u badela vhala vho ḓo imba ri nyanga vhabebi vha tshi ḓa na vhana ri vhe na mushumo wavhuḓi nda ondola ah fhedzi thikhithi ro dzi pfa na mabupi ro a pfa na dzi braistende ri khou dzi pfa mara zwe ra ḓela zwone afha um shandu danu amba na riṋe man bva tshiṱungu afha
hei a ri tende vhathu washu uri na ṅwaha Ya no eh, dzi khou ḓo tou vhuya tshoṱhe zwi khou takadza nga maanḓa riṋe ri khou livhuwa vhathu vhoṱhe vho ri tikaho miṅwaha ya 11 kha ndi ambe uri ndi sa timatimi uri heyi show ya ḓo asi show nga heyi nḓila phalaphala fm royal heritage festival yo vha i sa nga si vhe nga heyi nḓila arali vhathu havha vhavenḓa na heyi province yashu ya limpopo vha songo ri sapota vhavenḓa vhatsonga vhapedi ri khou livhuwa nga maanḓa so a ri tende uri ḽa na pena ṅwaha i ḓo vha ima nga heneyi nḓila eh, vho sikhwevheli ndi a ita ndi rithe mutshini ndi a ritha a vha ritha vha ritha vha ritha nga ngeo ri hani vha ready ri ḓo thoma nga line up ya family day ine ya vha uri ndi gospel family day eh ri vhona uri yo ri farela mini nṋe ndi ḓo- ndi ḓo bva afho uri vhathu vha kone u vhona screen zwavhuḓi kha kha kha ri ite nguralo

vha ḓe ha nṋe hune ra khou vha ṱoḓa hone hai ri khou livhuwa vhukuma um zwine zwa khou takadza nga maanḓa ndi zwa uri hei event yashu ṋamusi i khou trenda number two south africa ḽoṱhe kha twitter a ri zwi vha nḓila zwanḓe zwithu zwi amba uri na vha re cape town na vha re eastern cape na vha re debene vha a ḓivha uri ṋamusi venḓa khou itea mini kha twitter ri khou trenda number two That's very big. Arali dovhe ri zwi vhaḓele zwanḓa. Eh zwino tshiḽa tshifhinga tshe ra vha ro tshimela khetshi a thi tou vhona manzhi lini ndi ḓo tenda uri ha vhala vhaṱhanga nge murahu ni ite zwe ra langana zwone ni songo panga vhaṅwe na bvisa vhaṅwe ni zwezwiḽa zwe ra langana zwone ni sa ḓo ni bvisa na vhathu afho okay ni redi afho vhathu vha redi ndi ite hezwiḽa zwithu vheine ni ready nga ngeo ni songo vhuya na bvisa vhaṅwe ni tou vha litsha vho tou rala ee khezwo vha khou vha khou vha khou vha khou ni songo vhuya na delete ni hezwi vha ṱhanga vha ita zwa dzi computer vha ita zwithu vhone o vha ya wana havhala re langana vha tshe- vha songo tsha pangiwa ehe

Eh, nga kuvhonele kwanga riṋe sa vhaimbi ndo imela vhaṅwe vhaimbi nṋe ndi vhona uri royal garden as it is ndi yone nḓila kana ndi dziṅwe iṅwe ya dzi nḓila dza u alusa ikonomi yashu ya fhano limpopo so nga u ralo nṋe ndi vhona uri u tou thoma kha uri dzi thekhisi dzi vha bizi u bva nga mulovha hone na tsha matshelo na after event already industry ya dzi business i vha yo thoma u gaina ra ḓa kha vha dzi bottle store na dzi supermakete mavhengele ngo angaredza u vha u khou rengiwa zwithu zwo fhambananaho u bva afho ra ḓa kha uri vhathu vha tea u awela vhaṅwe vha funa u ḓa vha eḓelela tsini vha kona u ya ḓikiṱani Vhaṅwe vha ḓo ḓiḓa kana after ḓikiṱa vha kona u eḓela vha kona u fara dzinyendo ndapfu so nga u rali nga u tou angaredza ri tshi khou sedza na uri hu funa u vha na masecurity hu funa u vha na vhathu vha no dovha vha cleaner after ḓikiṱa ho vha na vha clean vha before ḓikiṱa nga u angaredza is a job creation nga yone iṋe so nṋe ndi ima nazwo many stakeholders they benefit nga u ralo nṋe ndi vha ndi khou ri sa vhaimbi a ri vhe tshithu tshithihi ri tekedze heḽi ḓikiṱa ndi a zwi ḓivha na zwa uri zwi nga si itee vhaimbi vhoṱhe vha vhidziwa vhoṱhe vha vha participator nga tshifhinga tshithihi ndi mafhungo o ḓi tou sielisana nga u ralo nṋe ndi khou pfha uri ndi a bvula muwadzi ya kha dzi artist dzine dza khou yo vha tshipiḓa tsha honono mushumo nṋe ndi khou ri congratulations kha vhaḽavho vhane a vha nga ḓo kona u vhidziwa nṋe ndi khou ri next time ndi mafhungo uri kha ri improve eh, talente dzashu zwi vhe nga nḓila ine a zwi itei ra sa ḓo vhidzea mishumo yashu kha ri finye dzikwate u itela mishumo yashu i vhe recognizable na kha vha organize vha muzika